Il-programm tal-lum kien miġjub lilkom minn. Il-Keychains Slash Domni li ngħataw waqt il-kunċert ta' Andre Rieu. Tonic Water illegali. Familji li jxejru idejhom quddiemek. U kull kumpanija li teżisti fid-dinja li fi żmien Pride Month tbiddel il-logo tagħha għal Awsalla. U fuq il-programm tal-lum ħa nitkellmu dwar.

Ma nafx bl-amment, jien naf dik ta' Kif ma tistħix? Jiena ta' Nicki Minaj l-iktar diska li tħawwadli l-wires hija d-diska Your Stupid Love. hoe. Oh. Għaliex dik tibda sejjer, you're like a candy store, and I'm a toddler. You I'm a got me toddler. wanting more More, and more, more more, of more. your. Umbat għanda versi or fejtajt, when he call me mommy, lil mama, I call him baby. Literalment, Nicki Minaj said that and she also sold out saying that. Il-fatt li użat sample ta' No More I Love Yous u ġas matul id-diska tisma' Dik id-diska hija crack trip u anka l-fatt li tiftaħ id-diska Sorry I'ma only tell you this once You're the realest Illest Illest, mux realist. Jena kull darba Xoti marit. Jien kull darba nismaħħa dik id-diska, ikolli bżon nimmaġina ruħi f'kuntesta karaoke. Verament. Fejn kun qed noqtol kull vers. Tassassina. Bħal ma jgħidu. Kont se ngħid dejjem gunshot soundbite. Close enough. Nista' tiġi Nicki Minaj għal Pride. Oh my god, can you imagine? Tista' timmaġina. Għax eħe, għax fil-fatt like kont qed nitkellem ma' kuġinti li għandha 20. U ma nafx bdiet, ma nafx kif ġie diskors, ma nafx konni nitkellmu dwar Pride, jew semmat li xi diska u kienet ta' Christina Aguilera, u għetela, oh my god, ġeja Christina Aguilera Pride, and she was like, who that? And I'm like, girl, Who don't, that? literalment għattila, girl, don't play with me, għattila jena rajt l-Spotify playlist li għandek in collaboration ma sħabek, fej għandkom 95%, ok, 95 hija esaġerazzjoni kbira, għandhom like, ammont sostanzjali ta' diski Aha. ta' Kristina Aguilera fil-playlist, un bat kalla l-witch tgħidli mini. So għalija, Hija dik it-tip ta' kantanta li taf id-diski tagħha imma ma tafx isimha. Hija, imma it also makes me feel really old għax jien mhux biss naf il-diski tagħha, naf lilha u għad ilni nsegwiha mill-bidu. Imma nħoss li Christina Aguilera is a good, let's, from completely an entertainment perspective, a good middle ground għal, let's say, ġenerazzjonijiet li trabbew b'dik il-mużika fil-two thousands vis-à-vis ġenerazzjoni tal-lum li ma trabbietx neċessarjament ta' two thousands imma forsi aktar thousand tens, thousand twenties. Eżatt, u trabbew fi żmien fejn ma tantx kienet qed tidher fix-xena mużikali lanqas. Hi kienet fil-quċċata jien like fit-two thousands l-aktar. Fil-late two thousands, eżatt. Oh my God, Candyman, jekk iddoqq dik id-diska. Wow, what a moment! Jiena vera nixtieq li jkun hemm surprise Lady Gaga reveal u jkantaw Do What You Want With My Body.

Biex norbtu ma l-episodju preċedenti, merħba lura fuq il-ħasma. Speraw li oġbitkom Christina Aguilera. Bħala għazla tal-Euro Pride Concert headliner. Jekk intom mill-komunità, mill-ġenerazzjoni tal-komunità queer Maltija ftit iżar minna, li fl-aħħar skoprejtu min hi Kristina u li ħadtu pjaċir u tpaxxejtu b'dik id-dehra maġestika daqs kemm tpaxxejna biha aħna. Just for full disclosure, dal-episode qed niġbduh ġimgħa qabel Pride, so aħna qed nassumu li Kristina Aguilera ħatkun ikonika, but why would we major slay. And why would we assume otherwise? Literalment. Honestly. Ah, id-doq ġini in a bottle. Oh my goodness. Dil-ġimgħa Dil-ġimgħa fil-karozza jiena u Wilbert għadna. Wilbert. Wilbert! Dik vera ħarġitlek Malti. Ox tassew, jiena u Wilbert għadna eh, inkantaw diski ta' Kristina u ġasmorna fil-playlist. Tipo, taf kif Spotify jirrakkomandalek This Is Christina Aguilera. Eħe, this is Christina Aguilera għadna nisimgħu dak l-album. Irrealizzajt kemm hemm diski li ma nafx. Eħe, anke. Ma mbagħad ġew naqa' bops ukoll li kulħadd jaf tipo Dirty, Lady Marmon, inti okay. Kif smajt Dirty. Le, ħanejdek, il-biraħ kienet ikolli konverzazzjoni ma' ħabibti wkoll li għan ftit snin ikbar minni. For a change, m'għandix ħbieb iżgħar minni biss. Għax man, like, l-existential crisis li qed ittini issa li qed insir the older friend of the group. Ux man, ux! U dik li nħossna l-ftit żmien issa. Għax speċi bdejt. Once you hit the 23 mark, Mbatt nirskop li nejt, nirtaqa ma nisġodda sew, anka nitkellem maħħom fuq Instagram, nsiru ħbib, noqogħdu nibatu l-messagġi l-xurxin. 20.

Sorbi il-ġoventu mill-witches l-oħrajn. Il-ġoventu. U tiqpa zazu għal dejjem. Eżatt. That's how I feel around my older friends, like. Hemm dik iċ-ċajta wkoll ta' RuPaul li hu vera jħobb dawk il-skinny, super young, fashion queens bħal jien naf Georges. Georges u eh, oh my god. U jisu qed iżommhom hemmhekk biex jisir ilhom iż-żożija jew il-ġoventu tagħhom, eżatt. Oh my god, x'jisimha men? The super skinny small tiny one who's actually younger than me, I think she's your age. Nofs il-cast girl. Ma nistax niftakar isimha. L-Amerikan. Eħe, American, eh, minix ċerta rebħitx is-season tagħha. Aquaria. Aquaria. Yes! Aquaria tifqaja. Aha. I need to get back into watching RuPaul's Drag Race. Għax I, I, I went to a phase where I watched all of the seasons. Jena bdejt naraħ meta kien ħarġ season 9. And then I watched all of them.

Jessie J. Le, mux Jessie J, Jessie tam Little Mix. Eh, Baleg de. Speaking about Baleg de. Because that's a typical conversation topic. Shout out to Kirsty, għax Kirsty ħadet għalija. Kirsty. Kirsty. Ħalla si. Kirsty. Kirsty għada kem bdiet tisma l-poddata like jumejlu. U semmejt il-kwistjoni tal-gluten. U Kirsta ħadet għalija. Yes, għax jina ma i kien hemm ħafna żmien fejn ħasbet li kellha l-gluten intolerance. Spoiler alert, skopriet li m'għandix, that's a whole other story, ma dik nisna dwar. Aħna morna nixtrura gluten free chocolate bar għal xejn. Issa terġa' tieħu l-gluten. Since three weeks ago. It was a, it was a misdiagnosis. Imma issa nistednuha biex tgħid il-gluten adventure tagħha għax bejba, it's, it's very crazy. crazy. Um, U Kirsty Oh my hija God, so super nistgħu fan tal-Little Mix nistidnuha u kelli nieħdu nagħmilha pizza shout out. normali magħna. Eżatt. Finally. Gone are the Kirsty! days fejn ikollha tħallas 30 cents extra fee għal gluten free dough meta tordna pizza. Oh yeah, aha. Bilfors minn għand The Oven għax hu wieħed mill-unika postijiet li taf li jagħmel il-gluten free pizza. Kirsty għażlet f'da hard life. Eżatt, shout out il-Kirsty. been freed from her shackles. X'kien il-punt li rrid nagħmel? Eh, shout out il-Kirsty għax jitħobb il-Little Mix u semmejna l-Jessie. Il-punt hu li vera actually tagħmel differenza x'tkun qed tagħmel f'ħajtek għax jien meta kont qed nikteb it-teżi tal-bachelor's, from the year prior, so from second year, I was suffering of this insane heartburn. Like to the point li ma kienx ikolli aptit niekol, like it was constant. U għat something's not right, so mort nagħmel wieħed minn dawn. What's not clicking. Eh, mort nagħmel wieħed minn dawn l-intolerance tests and granted, so the test resulted that I shouldn't eat yeast, some random things like chili and lemon juice specifically. Ħafna nies se jiskomodhom chili. Eh, but I've, I had never had that problem. And f'salt.

Spiċċajt it-teżi, it went away. And let me tell you how I know that it went away. Għax wara li. Hawn l-istress jaf jaffettwa. Eħe, wara li stejt it-teżi jien mort ngħix xahrejn l-Olanda and Dutch people I don't know, I don't know if they're aware that other food except other than bread exists. Bread and cheese. They eat bread all the time, so evidently, of course, because I was living with them, I was eating bread and I had never had heartburn. Ammont sostanzjali at that. Eżatt. And I was like, dan kien l-effett ta' tutor ta' teżi tiegħi. Literalment. So, Kirsty, nikkumpatik, join the gang. Um, I'm happy to know that you've been freed from your gluten intolerance. Iva. And that's the end of the episode. Grazzi. Għal darba mil tajjen, mux int. Well. Oh, how the turntables. Aħna ħan komplu konverzazzjoni tagħna dwar il-Euro Pride. So, l-episodju tal-ġemma l-addiet. Suppost kien dwar Euro, Euro Pride. Pride. Minn flok kien 60 minuta tagħna nitkellmu dwar Sija u nofs jekk naddu kol il-brudatina ta' qabel. Very that. We're not gonna apologize. Intom tisimawna kull ġimgħa, so evidentament ma ndejqukomx. I mean, intom sadisti and that's your prerogative. And that's your choice. Eżatt. That's how you're living your life. Però apparti ċajt, naħseb li kellna konverżazzjoni interessanti ħafna x'ftaħna naqa' fuq l-esperjenzi individwali tagħna u mbagħma wkoll iddiskutejna s-sitwazzjoni f'Malta kif inhi, kemm legalment imma anke minn lat tas-soċjetà u l-esperjenzi tagħna vis-à-vis dik is-soċjetà. U issa, b'rabta, insomma, Fuq nota aktar mifruxa, let's say, ħa niddiskutu il-Europride. Meta joħroġ dal-episodju ħa jkun. Ħa jibqa' dej sas-seventeenth, so għandu għaxart ijiem. So ħa jkun wasal biex jispiċċa, jkun naqaf fl-eqqel tiegħu, vibin u kulħadd qed jantiċipa lil Christine to slay the house down boots ma' magħha. Le, actually, mela, għax Christine on the last day on the sixteenth, mela Christina ħa tkun għadha qas dehret. Eżatt. U qas nerve ħa jkun għadu ma ġarax. Ma jkunx spiċċa. Eżatt, ikun l-għada. Soħet ħanoħorġu ħanoħorġu l-episodju tal-ġemma l-għaddit qabel Pride u dan waqt. Waqt Pride. Europe Pride. Anyway. Um, yes, Europe Pride. Dak l-episod. Ara, jena Europe Pride, onestament, qabel ma ġimarta ma konx familjari mal konċett Anka jena, I was quite confused, għetal fej dis-sena Europe Pride, like xinu jġi, what's different? U anka with this like line of celebrity guests we're gonna have, that's never happened before. Napprezza illi one qed jiġi organizzat l-aktar mill-NGOs. Ovvjament qed isir b'appoġġ mill-Gvern ta' Malta imma nħoss illi, jew għall-inqas l-idea li għandi tiegħu, forsi sejjer żball, huwa li huma l-NGOs li qegħdin jispurnawh u li qegħdin imexxuh sewwa u dik togħġobni ħafna. li m'hemmx, let's say, dak l-indħil politiku f'dan it-tip ta' avveniment. Sa ċertu punt ovvjament għax hemm indħil politiku dejjem, imma Eh, Joġobni li huma l-NGOs u non-profit organizations li qegħdin. Eżatt. U napprezza ħafna wkoll Biex norbot naqa' ma' ftit żejra milli ddiskutejna dwar Pride il-ġimgħa li għaddiet illi avolja l-qofol ta' Pride huwa ċelebrazzjoni ta' l-identitajiet differenti, xorta waħda u speċifikament Europride inħoss li Pride għandu rwol li jitfa' dawl fuq għaliex Pride għadu meħtieġ. U li jogħġobni f'Europride hija li fost dawk l-avvenimenti li qed jiġu organizzati b'antiċipazzjoni għall-parata nnifisha, ħafna minnhom jitfgħu dawl fuq is-sitwazzjoni f'pajjiżi li għandhom liġijiet aktar, ngħidu aħna, stretti jew regressivi jew eħe, non-eżistenti fejn jidħlu d-drittijiet LGBT. Fil-fatt, il-ġimgħa li għaddiet, jiena u Wilbert morna l-wirja li hemm Spazju Kreattiv li hija kollaborazzjoni bejn ħafna artisti queer hemm ħafna artisti li għandhom ehm, wirja hemmhekk għandhom qishom a piece each mhm. eh, madwar spazju kreattiv. Veru informattiva, vera eh, diversa wkoll, imma wkoll l-aktar li laqtuni kienu ehm, xi artisti queer minn pereżempju t-Tunezija li fix-xogħol tagħhom kienu qegħdin jirriflettu ir-realtà li tkun Tunezin queer u il- l-affarijiet drakonjani li l-esperjenzaw fil-konfront ta' soċjetà biex per eżempju anke. Imma hekk qed nitkellmu wkoll dwar soċjetà partikolari ħafna għax sa ftit ilu jien u l-familja tiegħi konna morna ġurnata Tunis bħala parti minn itinerarju ta' cruise u waħda mill-istops kienet Tunis sewwa. Issa dan qed nitkellmu diġà sittax-il sena ilu, imma nemmen li s-sitwazzjoni ma nbidlitx wisq fejn anke l-alkoħol f'pajjiżi bħal Tunis like huwa ristrett ħafna. Jiġifieri again there we go back kif nistgħu nistennew li qed isir progress rigward il-komunità LGBT meta anke fuq xi ħaġa bażika at this point bħall-alkoħol għad hemm liġijiet stretti ħafna. Imma huwa importanti ħafna li nisimgħu l-istejjer ta' nies minn dawk il-pajjiżi għax naħseb li jiġri wkoll mhux biss min-naħa tal-komunità queer, ejja nieħdu fil-kuntest Malti, fejn aħna issa kapaċi nħossuna komdi nuru min aħna, inkunu barra fil-pubbliku mal-familja tagħna li forsi hija ffurmata minn bnedmin queer, you know, u li aħna kapaċi nħossuna komdi u ftit jew wisq siguri fejn qegħdin ħabba l-liġijiet li hemm in place. Importanti li l-istejjer ta' dawn in-nies jinstemgħu wkoll minn nies li qed jgħixu fl-istess komunità tagħna li huma straight u li ħafna drabi għandna l-ħabta nismgħu ngħidu xi tridu iktar? Għandkom il-liġijiet, tistgħu tiżżewġu, tistgħu tadottaw it-tfal, x'inhu l-punt ta' dan l-istorbju fit-toroq bla bla bla. Il-punt hu li għad hawn membri tal-komunità tagħna li esperjenzaw sitwazzjoni u għandhom stejjer simili għal tagħna fejn f'pajjiżhom ma jistgħux jgħixu ħajjithom liberament u jkollhom bżonn jitilqu minn dak il-pajjiż biex jgħixu ħajja komda. U ovvjament, bħalma semmejna l-ġimgħa l-għaddiet, mhux kollox wartu żahar Malta lanqas, għax għadna għadek issib kif semmejna min jikkummenta theddid vjolenti kontra l-komunità sempliċement għax ħa jkun hemm ċelebrazzjoni tal-identità li qed issir fuq skala na ikbar mis-soltu, speċi hemm xi ħaġa ħażina ħafna li dan it-tip ta' avveniment qiegħed jiskatta reazzjoni fin-nies. U hemm xi ħaġa ħażina ħafna wkoll fil-fatt li dan l-avveniment għandu bżonn jiġi ġġustifikat. X'inhu l-punt ta' Pride? U anke l-fatt li aħna attivament dejjem kull sena rridu nfakkru r-raġunijiet. Il-festi x'inhu l-punt tagħhom? Mhux sempliċiment għax inti tidentifika bħala persuna reliġjuża, persuna Kristjana u allura hija esperjenza sabiħa għalik li ta' kull sena. U hija espressjoni tal-identità tiegħek. Eżatta. Hemm spjegazzjoni għaliha dik issa ormai saret xi ħaġa kulturali li ilha għaddejja minn żmien żemżem li ħadd ma jitlob spjegazzjoni għaliha, anzi anke meta ġieli nitkellmu dwar xi elementi jew aspetti negattivi li mhux daqshekk pjaċevoli ta' dawn l-avvenimenti, ħadd ma jgħid, eh mela dawn għandhom bżonn jitwaqqfu jew ejja nsibu raġuni valida għalfejn għandhom bżonn jitkomplu. Allura anke l-fatt li aħna meta nitkellmu dwar. Tisplodi kamra tan-nar ma waqqfux il-festi. Eżattament, għalfejn għax il-kmamar tan-nar hemm bżonnhom Għal ħafna raġunijiet mhux biss għax in-nar jittella' fil-festi imma għax anka din hawn min is-sengħa tiegħu u huwa l-hobby tiegħu hija xi ħaġa li jħobb jagħmilha. Mela allura la ma nagħtux spjegazzjoni għal dawk l-affarijiet għalfejn hemm għalfejn nagħtu spjegazzjoni għalfejn għandha ssir Pride. Għandu jkun hemm aktar salvagwardji biex dawk l-inċidenti ovvjament ma jsirux. Hemmhekk hemm kritiku siwi xi jsir mil-lat ta' protezzjoni, mil-lat ta' sigurtà. Però ir-reazzjoni tal-biċċa l-kbira tan-nies ma tkunx ejja nwaqqfu l-festi full stop. Mhux hekk? Bl-istess mod xi ħaġa bħal Pride li fl-opinjoni tiegħi hija ħafna aktar tame minn festa in many different ways inkluż ir-riskju ta' vjolenza, inkluż ir-riskju ta' ġlied fis-sakra, fit-triq, taf int mill-lat ta'. Look, the worst thing I have heard happen from Pride about people being drunk is For example, a lesbian who got so drunk that she got with a man. Gasp. Ok. Ok. So. What now? Imma qed tara xi mbagħad ħaġa hekk speċi ok. And I say like the worst thing as in that is the craziest thing I have heard has happened. Kemm ilha ssir Pride Malta qatt ma naf li kellna situazzjonijiet fej kien hemm ġlit fi triq, nies iwadbu l-flixken tal-birra xuxin, nies jitajru għax inti ma' partit jew ma' ieħor, you know what I mean. I feel like it's such a safe space to be u għar-raġuni ir-raġuni hija li l-punt ta' pride huwa ċ-ċelebrazzjoni li fl-aħħar nies minn komunità speċifika they can live life openly and safely. Hekk hu. U anke li il-fatt li Pride huwa avveniment pubbliku u li eħe, jagħmlu briju u qegħdin jagħmlu storbju. U meta ngħid jagħmlu storbju mhux qed ngħid b'mod negattiv, qed ngħid bl-istess mod li n-nies tal-festa jagħmlu storbju għax hija espressjoni tal-identità tagħhom. Għandhom dak ispazju sigur li jesprimu t-twemmin u l-affinitajiet tagħhom. Pride ukoll għandha postha bħala ċelebrazzjoni għax hija dikjarazzjoni ta' l-identità tiegħek u li inti ħa tkun kburi bil-persuna li inti. U mhux hekk biss, jien naħseb iċ-ċelebrazzjoni ta' Pride tmur oltre minn hekk, jien naħseb anzi qed nimxu 'l bogħod mill-fatt li we need to celebrate Pride to become like confident in ourselves and because we're comfortable with ourselves and we're gonna live our life openly.

U kol, Palma huma importanti l-festi, ħafna. huma iva. tifkira ta' bidla li saret fil-leġiżlazzjoni Maltija. Għalfejn m'għandhiex tiġi Mhux hekk. bħalma ġiet ip- iċċelebrata U anka eh, eh. qabel ma kien hemm il-bidla fil-leġiżlazzjoni, il-ġlieda li eventwalment Li wasslet waslet għal dik għal il-leġiżlazzjoni. Ekku. Jiġifieri we're also celebrating the efforts of past queer generations li onestament I know this is something really cheesy to say but at the end of the day we wouldn't have our rights had it not been for them. U le mhux hekk, dik hija l-ħaġa li naħseb ħafna nies forsi meta ikollhom ċertu ejja ngħidu prekonċezzjonijiet dwar il-komunità LGBT li qisha esklussivament qed tipprova tagħmel storbju u tikkawża kaos u tipprova tkun bombastika u li tiġbed l-attenzjoni fuqha. Hemm raġuni, hemm bażi għaliha dik għax iva, in-nies qed ikunu bombastiċi, in-nies qegħdin jesprimu ruħhom b'mod storbjuż fil-virgoletti. U għalfejn at the end of the day? Imma għaliex le? Kieku, eżatt, u għalfejn at the end of the, għax għandna l-opportunità, din mhix xi ħaġa li qed nagħmluha kontra qalb kulħadd, at the end of the day, the government in changing legislations regarding queer rights has given us the space to do that, Għandna kull dritt nagħmluha, mhu qed iwaqqafna ħadd minn punto di vista amministrattiv li qed jgħidilna le ma tistgħux tagħmlu hekk għax it-toroq huma toroq pubbliċi u allura inti ma tistax twaħħal it-traffic jew ta'. Le! Għax allura kieku bl-istess raġunament anke l-esti għandhom jitwaqqfu. Mhux hekk? Jiena nħossni grat u napprezza l-fatt illi aħna ngħixu f'soċjetà illi minkejja n-nuqqasijiet kollha li nistgħu nidħlu fihom, Għal ta' l-inqas, għandna dawk is-salvalgwardji u dak l-ispazju li aħna nġibu ruħna kif nixtiequ u nesprimu dan permezz ta' avveniment, menti li għad hemm ħafna postijiet fejn dan hija din sempliċement ħolma, qas biss tgħaddi minn moħħhom. U jekk issir, jiġu l-pulizija u jarrestawhom, ikun hemm vjolenza minn naħa tal-pulizija versus in-nies li jattendu. Eżatt. U jien naħseb pride is also important to show that

We can, we can co-exist. It doesn't need to be an us versus them. Fuq dak il-punt qed niftakar fi storja vera ħelwa li għalli Wilberts mill-esperjenza tiegħu għax hu x-xahar li għadda kien hemm Amsterdam Pride. Mhm. U hu mar hemmhekk u fil-fatt kien fuq wieħed mill-floats li kienu għaddejjin mill-kanali. Vera nixtieq kont hemm għax minn kif iddiskrivieli vera laqtitu fil-laħam il-ħaj għax hu kien hemmhekk u ħa sens ta' komunità enormi mhux sempliċement ma' in-nies fil-komunità queer u beda jara nies ta' kull età minn faxex differenti tas-soċjetà dawk l-anzjani li kienu ilhom jiġġieldu u il-komunità aktar żagħżugħa li bdiet tingħaqad flimkien. Mhux hekk biss, imma wkoll meta jkunu għaddejjin fit-triq, tara beda jara pereżempju anzjani li fetħu t-tieqa, xejrulhom mill-kanali u jitbissmulhom. Juruhom a certain kind of welcomeness and acceptance and like we're happy to see you. We're happy to see you exist and we're happy to see you flourish within our community despite our differences. U anke li nisma' dik l-istorja li jien ma esperjenzajthiex jiena direttament, nismagħha u ngħid illallu dan huwa l-punt ta' Pride. Għalhekk qed isir Pride, biex joħloq dan is-sens ta' komunità. Mhuwiex qed jipprova joħloq sens ta' firda ta' aħna kontra dawk. U li għax aħna għandna dritt u nistgħu nagħmlu hekk. No, it's like you're invited to participate. Jekk Mhux trid hekk tiġi- fl-aħħar mill-aħħar. Jekk trid tiġi trid tiġi tuħu birra, be our guest, ħadd ma ħajkeċċik. Come You know vibe, what I girl. mean? Iva, u issa nħoss li Europe Pride ħajħu kollox fuq skala naqri kbar, għax Mhm. ovvjament issa għandna il-backing up tal-Unjoni Ewropea, għalhekk inti spjegajt li ħatkun Euro Pride, not just like Malta. Ma naħsibx li assoċjata mal-Unjoni Ewropea, aktar hija xi ħaġa, hija xi ħaġa li ssir fil-bliet differenti kull sena madwar l-Ewropa, però ma nafx jekk hemmx fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-Belt kienet il-Capital of Culture of Europe, issa dis-sena tkun il-Capital of Gays. Literalment, as it should, in my opinion. I mean,

Tritoni gay Huwa biżejjed moment. kif inhuma, what do you mean? Slay. Għalli gejjawhom, like, L-original gays ta' Malta huma dawk Literalment, il- it-tlet tat-tritoni. merman li għanna f'nofs, like, l-ewwel ħaġa li tara kif tasal il-belt, tliet irġiel b'sidrhom barra, holding a fountain. Holding a pound. Yes. If Wow. what's gayer than that? Literalment. Issa lil hinn mbagħad minn Europride nittama illi t-tagħlimiet li ħa nieħdu minnha u l-affarijiet li nesperjenzaw, għax again hija ċelebrazzjoni sabiħa u għandha ssir imma mbagħad naħseb li huwa aktar importanti huwa x'ħa jsir lil hinn minn hekk. Wara li jispiċċa Europride u mbagħad aħna x'ħa nagħmlu? Aħna x'tgħallimna minnha? Coz it's very much dal-fenomenu ma li ma jiġix Malta biss ma madwar id-dinja kollha li kif għax madwar id-dinja Pride normalment iċċelebrata f'Ġunju. Mhm. Li kif jaqleb Ġunju kull brand, kull ħanut jibda joffri merch, Pride merch, kull brand taqleb il-logo għal Rainbow. I'm like, okay. Pero taf xinnu tajden nistana u koll? Li ma sarriċ daqsek? Ma sarriċ daqsek. Kienem periodu aktar kmini f'din is-sena u saċertu punt anki l-lum il-ġurnata fejn il-sentiment vis-a-vis il-komunità queer vera beda jaqleb speċjal, ħasejtha ħafna online ukoll, qisu kien hemm ħafna aktar reżistenza ma wkoll antagoniżmu lejn il-komunità queer li wkoll bdiet tirrifletti forsi f'dawk id-ditti li ma qalbux il-logo tagħhom li again, ok, qed nitkellem mil-lenti kapitalista huma ovvjament hija xi ħaġa popolari bla bla bla, imma issa qed jirrifletti li dawk il-brands mhux qed jarawha popolari biżżejjed aktar illi jibqaw ipogġu dik l-imbirka għaw salla fuq il-logo tagħhom. U dik mbagħad nerġa' niġi lura kemm importanti pride. Ma nistgħux naħduhom bħala fatta id-drittijiet li għandna rridu nkomplu nġildu ħalli nżommu hemmhekk. L-istess mod kif skużani tqaw għax kont f'nofs eh, sentenza ma qed naħseb f'dan il-punt dwar pereżempju l-Italja li reċentament tellet Giorgia Meloni bħala il-mexxejja tal-Italja sewwa, il-partit tagħha li huwa magħruf, pjuttost, bħala lemin estrem, dare I say, faxxist ukoll. U li tirritani naqra fil, tirritani ħafna anzi, fl-attitudni ta' ħafna nies kienet, eh issa l-Italja t'issa ħa tbiddel il, you know, ħa tbiddel il-ritornell tagħha, ħa tkun aktar lenient, mhux ħa tkun daqshekk lemin estrem. X'għamlet? Aktar kmieni din is-sena bdew jitneħħew ftit drittijiet ta' ommijiet lesbijani li. Oh, so they started targeting specifically the females within the queer community as well. Iva, kien hemm ħafna rapporti illi bdew jitneħħewlhom id-dritt li l-ommijiet ġenituri lesbijani ma jibqgħux rikonoxxuti aktar bħala l-ommijiet legali tat-tfal tagħhom. So there'd be one parent Għax dawn supposedly we're saying if the baby is is is biologically one of the parents or even if it's not biologically related to either of the mums. M'iniex m'iniex mija fil-mija ċert dwar is-sitwazzjoni. Għax dik hija kwistjoni li tiġi indirizzata in ġenerali naħseb madwar id-dinja li jgħid if if one member of the couple

a good childhood. Dawk huma l-gwardjani legali ta' dawk it-tfal. Eżatt, jiġifieri fil-verità men il-bijoloġija kemm tagħmel differenza għax imbagħad naraw ukoll familji fejn it-tifel jew t-tifla il oh my God, il-wilt huwa bijoloġikament ta' żewġ ġenituri imma hemm relazzjoni hemmhekk totalment skomnikata fejn l-iben jew l-bint il-wilt ma jħossux komdu ma' ommu missieru minkejja li hemm dik ir-relazzjoni ġenetika. Huwa argument vera vera oh my God. Illum kien hemm opinion piece fuq The Times, issa ħa tkun like xi ġimagħtejn, xi ġimgħa u nofs, ġimgħa u nofs ilu issa li saret wara li joħroġ dan l-episodju, imma llum qed, illum il-Ħadd sewwa u dan ħareġ illum, dwar dal-persuna li tefa' opinion piece fuq it-Times u beda joqgħod iredden dwar il-valuri tal-familja tradizzjonali. Vera qisha xi ħaġa li naqra like ta' 50 sen ilu men, għat joqgħod jinsisti fuq kif il-familja tradizzjonali hija medda u dal-imbarazz kollu. Nibda ngħid like bro. Għax anka mhux speċifikament mill-lenti ta' mill-lenti tal-komunità queer qed nitkellem dwar x'għandha tkun familja, imma trid tqis li anke fil-familja tradizzjonali hemm single mothers, Hemm single fathers, hemm familji, hemm ġenituri li jaddottaw it-tfal u mhumiex bijoloġikament tagħhom. Hemm ġenituri li ma baqgħux mal-partner ma' min kellhom baby, it-tnejn li huma reġgħu żżewġu ma' ħaddieħor, kellhom reġa' tfal, so what now? Inħoss jiena li hawn ħafna nies qed jirriġettaw il-modernità. Which is understandable f'kull ġenerazzjoni ġrat, imma I feel like it's getting more and more severe, li flok progress qed nagħmlu regress and going back to a point you made għalfejn huwa importanti l-Pride għalfejn nibqgħu niċċelebraw għax the fight is still going on u din arawha f'kull diskursata simili ma' Pride jekk qed nitkellmu dwar id-drittijiet tan-nisa. Kien hemm peak fi żmien l-eighties where it was almost like very it was too intense where maybe it was also crossing a line but the people protesting at that time felt that that was what was appropriate to achieve the goals that they needed. Imma fil-verità ir-rigress reġa' sar għax għadhom sal-ġurnata tal-lum hawn nisa fuq il-post tax-xogħol ma jitħallsux indaqs daqs l-irġiel għall-istess biċċa xogħol. U dik ħaġa li ħafna nies naħseb isibu diffiċli li jemmnu għax jgħidu, eh, ok, hemm dil-pożizzjoni mhux l-istess paga rreklamata, iva l-istess paga rreklamata, imma dak id-distakk fil-ħlas mhux qed jiġi rifless espliċitament minn ok mara titħallas inqas għall-istess xogħol li jagħmel raġel, imma fil-fatt illi ngħidu aħna m'hemmx bilanċ bejn il-leave tal-. M'hemm bilanċ bejn in-numru ta' membri ta' organizzazzjoni li huma nisa u li huma rġiel. Jiena meta kont qed naħdem fl-iGaming ktibt artiklu dwar l-iżbilanċ fl-iGaming għax ovvjament kif tistgħu timmaġinaw u hija industrija fejn hemm iktar irġiel impjegati milli nisa. U bdejt naraha riflessa fuq il-post tax-xogħol tiegħi stess għax fl-uffiċċju tiegħi konna tlieta nisa at one point u l-bqija kollha rġiel. You know what I mean? U l-istess bil-kwistjoni ta' drittijiet tan-nies ta' ġilda ta' kulur skura. Ovvjament sar ħafna progress Imma f'hekk speċjalment fl-Amerika għadna naraw sal-lum how there is blatant disrespect and crimes being committed towards a person just because they are of a different skin colour, of a different race. Ekku, kif għedna. Ma tieqaf qatt il-ġlieda. Ma tieqaf qatt il-ġlieda u kif għedna ma nistgħux nieħdu d-drittijiet li għandna kemm mill-komunità queer imma anke mill-drittijiet tan-nisa, drittijiet tal-ġenituri. Dawn l-affarijiet kollha ma nistgħux noħduhom bħala fatta għaliex. Aqas il-human rights m'huma fatta. Hawn pajjiżi fejn hawn min mhux talli m'għandux id-drittijiet li jkun queer jew m'għandux id-dritt li jagħmel l-abort jew m'għandux dritt ta' dik, they don't have basic human rights. So what's the tea, why are we so surprised that a pride parade still takes place every year because it is necessary? U pride huwa biss eżempju wieħed ta' tifkira illi id-drittijiet tagħna Huma tagħna għaliex ksibniehom, għaliex iġġilidna għalihom, l-istess mod kif kien hemm il-ġlieda biex in-nisa jkollhom id-dritt tal-vot. U m'aħniex qed nitkellmu biss dwar id-drittijiet on paper, legally, għax ok, kif semmejna. Hija wkoll l-imġieba li inti taffaċċja fil-ħajja ta' kuljum. Eżatt, ta' kuljum, fil-ħajja personali tiegħek ma' nies qrib tiegħek, jistgħu jkunu familjari, jistgħu jkunu ħbieb, jistgħu jkunu kollegi, like,

Assolutament ma naqbilx ma' din l-idea illi jekk wild ma jkollux omm u missier ta' bilfors, mela t-trobbija ta' dak il-wild hija rrovinata. Jiena nara di, in ġenerali nara naqra bażwir. I always used to question, what do you mean queer couples have the right now to have a child? What if we're talking about a queer couple where one of the two parties had a biological child from a previous straight relationship and is now in a relationship with a person of the same sex but still has to raise their child because it's their child. Fl-aħħar mill-aħħar, trid tmur lil hinn mir-relazzjoni ta' dik il-persuna u ma' min qed tagħmilha u ma' min għandha x'taqsam romantikament u sesswalment, għax fl-aħħar mill-aħħar dik il-persuna għandha rwol ta' gwardjan legali, u r-rwol ta' dak il-gwardjan legali huwa li jrabbi dixxiplina, kumpassjoni u jagħti mħabba lill-wilda. U dik ma tagħmilx differenza intix gay jew le. There are plenty of straight parents who did a really bad job. Hekk hu, bl-istess mod, per, ovvjament, hemm ġenituri gay li jistgħu jkunu, imma mhux minħabba l-fatt li huma gay. Eżatt, your ability to be a parent has no correlation to your sexuality or gender identity. Huma kwalitajiet li inti trawwem fit-tfal tiegħek li naħseb jisboq kollox. Mhm. Jekk inti kapaċi tkun ġenitur tajjeb, mela inti ġenitur tajjeb irrispettivament mill-isfond tiegħek u kif tidentifika. Eżatt. U li kont qed nipprova ngħid qabel ukoll huwa li irrespective of the fact that I could be in a same sex relationship and adopt children, because that's legally on paper what I have the right to do in this country now, it doesn't mean that if I were to be in that situation I won't be outside

Even if they don't want to accept them jew jekk just be indifferent towards it then it's not affecting you. Imma m'hemmx dan d-diskors ma jsirx. U anke jekk ħa nidħlu fil-liġijiet li għandna jew għall-inqas ħa aktar milli liġijiet l-attitudni soċjali, inħoss li hemm ħafna aktar aċċettament lejn nies fejn tidħol is-sesswalità, so intix lesbjana, gay, bisesswal, whatever, milli fejn tidħol l-identità, speċifikament l-identità trans. Għax inħoss li hemmhekk għandna ħafna aktar fejn naqdfu. Hemm ħafna aktar injoranza fis-sens ta' nuqqas ta' għarfien dwar l-identità trans. U ħafna nies awtomatikament ikollhom attitudni antagonistika għal dak li ma jifhmux. U I can't imagine what the discussion would be when there will be more queer couples openly living their life in Malta, let's say a lesbian couple where one of the parties is a trans woman, so technically that couple could have biological kids. Mm -hmm. What now, straight people? Naħseb li huwa disservizz għal kulħadd li nirrestrinġu x'għandu jkun ġenitur u nipprovaw ngħidu ok bil-fors trid ikun dan u bil-fors trid ikun din. Tant hemm differenzi bejnietna, mhux sempliċement u intix gay jew straight, imma anke jien naf ċerti ommijiet ma jistgħux sfortunatament jirriproduċu bijoloġikament, allura jagħżlu li joddottaw. Ok, imma hekk f'daqqa waħda avolja għandek familja tipika nukleari, dik il-familja nukleari teknikament mhijiex il-familja tipika illi titgħallem fiha fit-textbooks jew li tikteb fuqhom fil-homework. Taf int? Tant hija suġġettiva il-kwalità u l-kondizzjoni li tkun ġenitur li tipprova tirrestrinġiha għal dawn il-kategoriji binarji bilfors. Il-binarità ma there are so many things

The fact that we lived in a world where it was a binary of man and woman, the fact where we lived in a society where originally a couple who could have children was a man and a woman. Kif semmejna ftit żgħira fl-episodju ta' qabel, naħseb attitudni tajba li jkollna fil-konfront ta' jekk noħolqu kelma ġdida għal gender ġdid jew li noħolqu pronouns ġodda, sewwa, l-idea again tal-lingwa hija li jkollna gwida. Eżatt. Issa, jekk inti tħossok komdu li tidentifika ma' dak għax jagħtik sens ta' appartenenza, all well and good, għax fl-aħħar mill-aħħar lili mhux ħa taffettwani. L-għan tal-lingwa hu li jkun hemm komunikazzjoni. Mhux qed ngħid illi m'għandhomx jinħolqu dawn l-affar, dawn it-termini jew dawn Le, il-labels ġodda. that's not my point Le, at le, all. mhux qed mhux qed nipprova nimplika hekk, just qed ngħid illi dik tista' tkun tajba għalik għaliex inti tidentifika dak il-mod u saħansitra toħloq komunità illi tifhmek. Fejn kulħadd ikun eżatt. Però hija xi ħaġa illi again peress li l-lingwa hija xi ħaġa komuni fost kulħadd, ħaddieħor irid jegħleb ċerti intoppi, kultant aktar minn ħaddieħor jekk mhumiex daqshekk imdorrijin biex jidraw dik it-terminoloġija u li jifhmu lilek innifsek min inti U jekk qed ngħidu li ngħidu aħna pronouns huma gwida għal min inti bħala persuna, irridu jidraw għal min qed tirreferi. Eżatt. If you get what I mean. Qed nifhmek, naħseb fil-verità we're trying to say something that's quite complicated but if I could condense it into a few words is, peress li għandna iktar viżibbiltà u peress li issa għandna iktar spazju komdu fejn nesprimu lilna nfusna whatever Queer Identity You Feel Applies to You, qed ngħaġġlu ħafna l-progress. U issa wasalna f'punt fejn il-progress għandu bżonn naħseb jimxi naqra iktar bil-mod għax the things that were a problem in the first place. Forsi b'ċertu aktar sensittività għall-fatt illi mhux kulħadd qed jipprogressa bl-istess mod. U because the things that were the problem in the first place have not, we've not gotten over them yet, għadhom għadhom hemmhekk. Inti kif tista' tintroduċi xi ħaġa iktar progressiva u tibni fuq xi ħaġa li għadha imkisra? When the base has not been qed tipprova tifhem x'qed ngħid? Qed nifhem, qed nifhem. F'dinja ideali ikollna moħħ miftuħ mill-partijiet kollha li qegħdin f'din il-konverżazzjoni, kemm min-nies illi jidentifikaw bħala queer u jħaddnu dawn il-labels għaliex iħossuhom importanti għall-mod kif jidentifikaw, u kemm min-nies illi mhumiex f'dik il-komunità u mhumiex familjari ma dawk il-labels. Ma tfissirx illi dawk il-labels m'għandhomx jeżistu. U ma jfissirx li għandek tiġġustifika kif edna fl-episodju preċedenti ċertu reżistenza minn naħa ta' min ma jifhimx. Ġast għandu jkun hemm open communication. At the end kif għadt int dik hija l-punt tal-lingwa. U fl-aħħar mill-aħħar jekk dik il-persuna ħajibqa' jkollha attitudni negattiva lejn dawn l-affarijiet lejn li toħloq labels ġodda, dik tirrifletti problema aktar wiesgħa minn sempliċement ir-rifjut li tuża l-pronouns ta' persuna. Dik hija kwistjoni tal-attitudni ġenerali ta' dik il-persuna fil-konfront tal-identità queer. Għaliex dik il-persuna mhijiex lesta li taċċetta u dik mhijiex ġustifikazzjoni. Mhijiex ġustifikazzjoni but we also have to understand. Imma r-realtà hija li dik il-persuna ħa ssibha aktar diffiċli Mhux qed ngħid li għandna noqogħdu ntaffu lilna nfusna biex nakkomodaw 'il min ma jifhimx, imma nifhmu illi mhux kulħadd ħa jifhimha bħalna. Eżatt, eżempju vera banali, jekk nieħdu t-teknoloġija, ovvjament ma nistgħux inqabbdu t-teknoloġija ma' ħajjet xi ħadd, huma it's a whole different ball game, but the concept is similar I think, that when we take an a phone, jekk jiena nuri l-mobile tiegħi lil nannti, di For 90 percent of her life, phones didn't exist and she didn't need to have one. Mhm. Aħna on the other hand, we can't really live our lives without it. Ekku. Ma nistax nistenna li l-anti ta' 80 sena ħa titgħallem tfaqqa' subgħajha u titgħallem tuża l-mobile just għax jien nirrekjedi mobile f'ħajti. If anything I should sit down with her and try to teach her. Will it go through her mind? Probably not, because she's an 80 year old woman U diġà drat ċertu mod. Eżatt! And uh, I think we need to go about it with how we communicate about our rights and our presence in society as the queer community in a similar way. We have to understand that for the most part, għalix kif edna fil-episodju preċedenti għaw nies ukoll ta' tamparna u iżar li jippreżentaw din l-istess tip ta' problema li l-komunità tagħna bħalissa, imma jekk qed nitkellmu dwar il-komunità ta' età naqra ikbar, dik hija r-realtà tagħhom, huma daw fi żmienhom there were no examples, there was, there was no space for queer people to exist u f'daqqa waħda qed jgħixu f'soċjetà fejn hemm ħafna preżenza ta' individuals li huma queer, hemm il-Pride Parade, qed jarawhom fir-reklami, qed jarawhom fuq it-television, qed jarawhom fil-film, qed jarawhom kullimkien. Jirreaġixxu b'mod differenti. Jirreaġixxu b'mod differenti. Allura l-punt li qed nipprova nagħmel jiena mhuwiex illi aħna bħala komunità għandna ntaffu lilna nfusna. Not at all. U nakkomodawhom. Just finding the right way to communicate it. Imma dawk in-nies, għalkemm forsi mhux ħa tiġi minnek għax inti m'għandekx bżonn toqgħod tiġġieled il-ġlieda għal ħaddieħor, dawk in-nies naħseb illi wkoll iva jistħoqqilhom referenza jew xi tip ta' spjegazzjoni li hi aktar diġeribbli għalihom, li għalkemm mhix ġejja minni u mhux l-obbligu tiegħi li noqgħod nagħmlek u bla bla bla, għandu jkollhom xi eżempju jew xempju li jkun aċċessibbli għalihom, ħalli huma wkoll jistgħu jifhmuha aktar. That really, really baffles me, especially when we're talking about the generation of people who right now are in their late forties all the way through their early sixties.

Mhm. No one's like fuck Freddie Mercury, dak kien fucking gay, you know what I mean, min jaf kem raqat marġil. Niftakar meta kont skoprejt bi Prince u kont qed nara like xi music video tiegħu fuq YouTube u il-kummenti li bdejt nara they rubbed me the wrong way għax bdew jgħidu pereżempju the only guy that can rock femininity, the only guy that can

Għax huma kienu mill-ftit li rnexxielu jirnexxielhom jiksbu suċċess internazzjonali. Despite, let's say, their queerness. Eżatt, despite the queerness. Qisu, oh, dan jagħmilha, imma dal-one percent. In-ninety nine percent l-oħra, jekk huma jilbsu t-tkaken, that's too much. U xi ħaġa oħra jiena li tħawwadni ħafna hija, for example, from conversations I've had with my parents where when I came out to them, Sometimes the conversation turned to a point where they were like, jiena mhux għax ma nħobbokx u ma naċċettakx, just għax ma rridekx li xi ħadd iweġġgħek. Iva. And I'm like, guys, do you not realize how the problem starts with you? Però ħa ngħidlek nifhem dik il-perċezzjoni wkoll sa ċertu punt għax Okay, but Forsi ġejja minn post ta' but they, kumpassjoni. they were also giving me that same problem. They were hurting me. Melek mod ieħor. You know, Leqek so mod that, that's ieħor. that's what my that's was my point now. It's like intom Kif tridu tipproteġuni minn ħaddieħor jien niġi naqgħu nqum x'jaħsbu minni l-barranin, nies ma nafhomx? Ma nkellimhomx? I care about my family! Kif inti trid tipprotenġini mill-istess attitudni li qed ittini int? Iva, le, le, qed nifhem x'qed tgħid. Jien mill-esperjenza tiegħi ħa nitkellem l-aktar fuq ommi, ommi minn dejjem aċċettatni u anke meta nagħmel xi make-up look Tgħid hi l-allu kemm hi sabiħa, meta nilbes aktar feminnili tinkoraġġini, taf inti jisni ma għandha mm. l-ebda problema bija u tixtieq li nkun min inkun. Dak napprezza ħafna. Imma ommi tinkwita ħafna. Ommi għand xorta waħda għandha dik il-biża illi għax żewġ affarijiet jistgħu jkunu minnhom fl-istess ħin, you know. Ommi tista' taċċettani illi jiena nilbes kif nixtieq. Imma fl-istess ħin imma fl-istess ħin xorta waħda ħajkollha dik il-biża ma jfissirx ħad tipprova trażżanni, jew tipprova tgħidli tilbisx dak il-mod, imma bħala ġenitur li ġenwinament jimpurtah għandha dik il-biża' illi iva, għalkemm ibni huwa komdu u jieħu u qed jieħu sodisfazzjon li jilbes b'dan il-mod, xorta għandha dik il-biża' illi nista' niġi attakkat, li nista' niġi mhedded, taf int. Le, dik hija vera, imma jiena mbagħad nara, I feel like it's an argument that doesn't make sense when You're the one who's also giving your child the same attitude that you're scared of them getting from someone else. Dik differenti mbagħad. Eh, dik eh, qed nitkellmu speċifikament mbagħad dwar l-attitudni ta' dak il-ġenitur viżavi il-wirt tiegħu. Eżatt. So yes, it's it's a it's a very complex subject at the end of the day. Like I mean, as we've clearly seen these last two episodes, qed nibdew nrednu ma nieqfu qatt. Eh, hemm ħafna ħafna xi tgħid u Eħe. Imma nħobb li llum irnexxielna niddiskutu aktar dwar il-kundizzjoni queer b'mod aktar ġenerali, you know, li niftħu aktar fuq hekk u aktar b'rabta ma' Europride. Eħe. I am happy that Malta at the end of the day was selected to be the next Europride host because I do feel like we need to become more visible as well, mm -hmm. like mhm. put ourselves on the map, because I feel like we have a lot of queer talent as well here. U queer talent li għat jaħdem għati ħafna, mhm. għax uh, rajt bajnija stess xinis li huma organizzaqa ah, li huma involuti fl-organizzazzjoni ta' Europe Ride u vera ħerqanin biex iwaslu il-messaġġ li jixtiequ ta' mhux biss aċċe- mhux biss ċelebrazzjoni u ta' li nagħmlu party u bla bla nixbu t-turisti, imma il-fatt illi qegħdin niċċelebra- niċċelebraw il-komunità, niċċelebraw l-identità tagħna u li vera qegħdin jippruvaw U jagħmlu nuru tagħna biex l-ħiliet tagħna u wkoll. nu- u juru l-ħiliet tagħna u vera jolqotu l-essenza mhm. ta' xinu pride mhm. inħoss. Ġifri nħoss li jem dawk id-nis. Għax ehm, fil-verita, il-punt ta' pride mux bis li jinti tkun tista taddim il-coming out tijak and then you can walk outside. That's not the point of pride. The point of pride is also taking into consideration that maybe queer people are robbed of opportunities in the professional world just because they are queer. There's a lot of reasons why pride is necessary. It's not just I'm gay and proud, you know what I mean? So yes, aħna nisperaw li qed tipparteċipaw fl-avvenimenti ta' Pride u li qed tieħdu ħafna pjaċir. Nawguralkom Pride faqissimu. U forsi narawkom fil-rassa. Eh, fil-rassa. Ma fimx xittejt. Fil-rassa. Il-kelma ma reġistrax. Rassa mux jisa lajk. Le, rassa lajk folla. Eżat. Imma ġassib ta' kelma li vintajt għal sekonda, xin sejċi tfisser for a split second. Rassa hija kelma li vintajt. Le. Jien qatt ma żajta qabel il-kelma rassa. Min ġieli użajt il-kelma rassa. Imma jiena Imma jiena nsejta. Qatta l-ewwel darba f'ħajt illum. Comment down below jekk intom familjari mal-kelma rassa. Da hemm minni, jiena dejjem nuża l-kelma rassa. Int meta tuża l-kelma rassa? As in, hija kelma li jien familjari magħha so ġieli użajta qabel, kont qed nipprankjah issa. Imma inti vera dirt like konvinta li ma tafx li l-alla tfisser rassa. That's because I'm an actor. I'm an actor! Anyways. Anyway, Il-kapitlu ta' Pride issa. Ħa jingħalaq hawnhekk. Now it's illegal to be gay. Eżatt, thank you very much. Aħna millum mill-lem ħanerġgħu ħanerġgħu. Eh, we've been cosplaying as a straight couple. Do you think Okay. Okay. Answer honestly. Do you think when people see us outside, they think we could be a couple? The crickets! Għax ma noħod fil-ċirku tagħna, absolutely not. Nanti nista' They're such good friends. Nanti kiku ma kienx taf li jiena gay. I can see that happen. I mean, jekk il-laqqak ma nanti at this point. Aktar ma tmur barra me ċirku tagħna, naħseb aktar hija probabbli. Nista' nagħmel hand flick kemm irrid u wrist flick kemm nixtieq. Imma naħseb li ċertu. Is-signal mhux sejjer mhux sejjer ċevu. Naqa, le, il-fanal jaf jixel. That's it. Il-bozza nqatat. That's it. There's only darkness. That being said, we would slay as a couple. Oh I my think. god. Imagine, imagine how many people actually pre rights where, you know, beards, you know the concept of beards. Mux eħe, mela, Does mela. the younger generation understand the concept of beards? Because I feel like it's not really necessary anymore at this point. Vera, u jien- jien eh, domt naqa ma sirt naf xini. Jina speċi- tal-lim xini beard fuq gli. Meta xal għalli xinu, like, oh, um, she, she was his beard, you know, like, excuse me. What? Um, okay, Miss Lehja work, I guess, ma nafx. Immeħe, Mela, we could be our, each other's beards. Wow. Avolja aħna literalment. Avolja aħna literalment imma street, ġifiri jasta. Girl, what beard? We're clean shaven, there's nothing to hide. Ok, on that note, ħanaddu għal-brutatina li miss. Iva, narawkom għal-brutatina li miss.

Robin! Pipi For context, eh, dik id-diska li sirna inkantaw. So basically, nerv ta' wissu jena ġejt għand Kurt u għadna nipreparaw ruħna u għal xi raġuni kelli intrusive thought li dil-melodija ta' did-diska li għadna qasna fl-imi ġas ġit f'moħħi. F'ħolma. Għax di diska li teżisti. Eh, vera. Ek jidir Nisib din. inventajt il-melodija. Il-melodija sa fejna fien A teżisti. creative queen. Anyways, u bdejt inkanta lil qattus ta' Kurt u bdejt namillu Robin! Pi pi pu! U għadna namlu għilu sissa. U il-melodija em, worked għax jiena iffissajt bija u issa nkanta lil Robin Ta' kuljum. Barra mill-preżenza ta' Sara. My power. Eżatt. Robin! A baby! Dik il-melodija. Wow. Ħan nimirħu ftit lilin minn Pride. Mill-gejjaġni. Mill-gejjaġni tagħna. U se niddiskuti ftit brudatina. Brudatina. Qabel ma niskuti brudatina, ġieli smajt it-trains ta' l-Olanda meta jħabbru xi town li għandha l-R fl-isem. Per eżempju. Molengroot! Molengroot! Biex għatta! The Volgen the stop is Rotterdam. Leeuwarden. Verament. Anyway, back to the Brudatina. Dawk għax dawk they're paid per our role. The R's are paid actors. Eżatt. Like dawk, it's like the fee is 10 euro, mux per hour, per hour. Per hour. Yeah. Tipprova ddefes kemm jista' jkun errejt. Eżatt, allura daw meta jgħidu Molan ħrot, dawk tiġ għandhom xi 50 euro hemm. Literalment. Make it rain. Oh my god, jiena. Make it rain. Il-parti favorita ta' trasport pubbliku ta' barra minn Malta tiegħi hija il-fenomenu ta' bħalissa li kulħadd qed jieħu l-jingles. Eh? Il-jingle, taf meta jagħmlu announcement ikun hemm jingle qabel. Eh. U jagħmlu like techno remix, eh, oh my god. Jisib ħatejt meta jivvintaw il-postijiet tipo tal-Ingilterra. The next stop is Coxswain. Dick Fart. I mean those are places that actually exist in England. Cock Foster zeħed dik kienet iċċajta basically li qabdu li law ġast. Imma min fl-Ingilterra? Ħajmur Cock Foster. 1500 was like, this is my hometown, I live in Cock Fosters. Il-brudatina tiegħi. Mhijiex Cock Fosters. Mhijiex Cock Fosters. Imma la semmejna l-Olanda, actually, għandha ċerta rabta ma l-Olanda. Il-brudatina tiegħi hija l-Olanda. Grazzi tal-li rajtu dal-episod. For someone who speaks, look, for some, we are two people who have lots to say about the Netherlands. That's not necessarily positive. But for people who have so much to say about the Netherlands, that's not positive. We sure, we sure go there often, girl. Verament. It's like we the home we hate. Away. It's like you know when you have problems with your parents, but you still go there because your mom's food is so good. Slay. Dik aħna bl-Olanda. Verament. Pero jimma mur xemek għal-ikel, please note. Le, dik ġis kienet eżempju metaforiku għax li kellu l-għandis patata u hops. U ġobon. Dazzun. Look. Il-ġobon dak bil-cumin seeds. Il-ġobon Olandiż tajjeb ħafna, però ma rridux fid-dieta tiegħi ta' kuljum. Well, that's a you problem. It is, għalhekk ma ngħix l-Olanda. Ija, le, ma tgħix l-Olanda, il-ġobon huwa l-inqas problema. That is not the reason why you're not in the Netherlands right now. Listen! No! Taf min jgħix l-Olanda Andre Rieu, u jiena fuq hekk ħaddiskuti għaliex aħna il-bieraħ. Litteralment eħe anke ommi marret taraħ u meta bdiet tgħidlu fuqu I was like girl x'inti tistenna minn raġel u mhux talli raġel, talli raġel Olandiż. Verament. Mela, at the time of recording this episode. Kien l-għada tal Dan huwa l-għada tal-performance ta' Andre Rieu il-Fosos sewwa li nofs Floriano. Eżatt, eh, nofs Malta marret taraħ. Barrajin. Eżatt. Mela, il-familja ta' Wilbert hija akkanita ħafna ta' Andrè Rieu. Allura eżatt hekk kif ħarġu l-biljetti. They were like cop. Eżatt. Taf dak il-video ta' dik it-tfajla tagħmilha ta' fire ta' fire attendant, ta' flight attendant tagħmel ASMR video tgħid thank you. Anyway, dak kien aħna bil-biljetti. Okay. U kellna Konna naqa' fuq wara rħaqna like the cheap seats imma the good cheap seats għax Hija konna l-mummy hekk fir-ringiela ta' qaltli. quddiem. Qaltli għax kien hemm ukoll iċ-cheap seats imtarġin allura kważi kważi ġew aħjar mis-seats l-iktar għoljin għax kienu kulħadd fuq l-istess livell. Aħna konna fuq l-istess livell għax aħna konna fin-nofs u kollha kienu ehm indaqs bħala livell. Però aħna konna I guess l-aktar quddiem nett li tista' tkun biċ-cheap seats Ok. which was a slay. Ok. Li ma kienx slay kont ħan għamil sound fuq il-soundboard u merżajt l-iPad eh, waqt l-battery. Meta, aħna konna emmek sewa u fuq il-ringili eżat t-qoddimna, the expensive seats imma the worst expensive seats kienu naqa vojta ma kienem ħadd. Eżatt kif daħal under area jibda, you know, id-doq u jagħmel his thing, bla bla bla. Ġew daw il-familji xi tnejn u ħatfu dawn is-seats, just ħarġu like ġrew quddiemna, qabdu dawn is-seats u bdew ipoġġu quddiemna. Imma daw like kellhom biljett jiġifieri fiċ-cheaper seats? Kellhom biljett ta' cheaper seats u marru fil-more expensive seats. Now listen, I would not put myself above that għax onestament kieku kelli dik l-ardità probabbli kont nagħmilha. What was not a slay huwa li dawn l-ommijiet ħlief jgħollu idejhom biex jirrekordjaw il-videos, ħlief joqogħdu jagħmlu hekk u joqogħdu dak. Mhux qed ngħid li m'għandekx toqgħod tifraħ f'kunċert għax eventwalment kien hemm punti fejn nies qamu bil-wieqfa, qagħdu joqogħdu jiżfnu bla bla bla, imma dawn il-fa, dil-familja men, na qagħdet toqgħod tiffanfra u x'naf jiena. U bilkemm like stajt nara l-palk, jiena qabel ma ġew huma vera stajt nara l-palk sew. U huma ġew joqogħdu like jisnu jimblukkaw il-veduta so aktar inħraqt. Like I get it. Because at the end they paid as much money as you, they got better seats and then they They got worse seats fil-verità, ma mbagħad they got better seats għax marru le as in probabbly kienu aktar fuq wara. Eh, u mbagħad marru fuq quddiem. U mbagħad marru fuq quddiem. Jiġifieri basically ġabu seating aħjar minn tiegħek għall-istess prezz daqshekk u lilek fottowlek l-esperjenza. Għax għadu, again, kieku għadu hemmhekk bil-qedhom u just actually jirrispettaw in-nies li actually jixtaqu jara, mhm. jaraw ehm, quddiemhom. Għax aħna konna eżatt fin-nofs men, so aħna vera. Suppost rajtu vera tajjeb. Rajnieh tajjeb sakemm ġiet, you know, ċetta u gerit joqogħdu jisfnu fin-nofs. Mhm. So that was not a slay, u jina konna għamahru, I'm not gonna lie. Mm. L-aktar, għax again, għadu joqogħdu jimblokkaw il-veduta. Jiena l-iktar ħaġa li ħarqitni mill-istejjer t'ommi dwar dan l-avveniment huwa li kulħadd ħallas mill-inqas mitt Euro biex imur jarah il-kunċert. L-irħas seats kienu 75, ridt naqbeż għal isfel. Jiena mort nara l Post Malone għall-istess prezz u kont fil-pit, jiġifieri kont sitt piedi 'l bogħod mill-palk. Well. You know? Imbagħad this was back in 2019 so issa ma naħsibx li għadhom l-istess prezz. Anyway, ehm. Jiena li qabad nil-bruda huwa li t-tickets kienu expensive u l-udjenza mank ġiet mogħtija complimentary drink. Like, everyone left with these like light up key chains li qishom. So kif tidħol jagħtuk like dak key chain. Eh, qisha qisha domna ma flok wiċċ il-Madonna hemm wiċċ Andrelju, okay? U like tixel għax torċ. And I'm like, really? With everyone's ticket being at least 75 euros, that's the only like extra expense you could spare for the audience, not even a glass of cheap champagne. Tini na Aperol, you know. You know what I mean. U lejn l-aħħar tal huma dejjem jagħlqu. Waqt l-encore, ħarġu fliskun ta' xampanja, qagħdu jifqgħuh fuq il-palk u jixorbuh bla bla u jien hekk, hm, must be nice. Yeah. you know what I mean? Under I, you, I think affords plenty of bottles. Jien aħriġ temmek, sajt strajt t-shirt li qal, I went to see Andre Rie and all I got was the stupid domna. Literalment. Għax onestament, men, anka bil-prezz ta' ħames biljetti kienu jixtru bizzejet xampanja ta' kwalità medjokri biex jatum mqar tazza l mqar grok lil kulħadd. Għax imbagħad li kompla joħraqni li qal, ommi qaltli le mela lanqas tazzambit ma tawna, anzi kien hemm bar u biex tixrob xi ħaġa ridt terġa' tħallas. Which is like, girl the ticket is expensive enough. Jiena ġieli mort affarijiet ħafna iktar banali li inkluż fil-prezz kien hemm imqar complimentary drink, you know what I mean. I mean, jien vera ħadt gost ta', tifhimnix ħażin, it was a fun concert Granted li lbiesi kienu naqgħad tacky in my humble opinion. That I saw, għax imbagħad kont għand in-nanna lbieraħ u ġabu l-snippets fuq l-aħbarijiet mill-kunċert tal-ġurnata ta' qabel and I was like, għalfejn kulħadd qisu jgħad f'The Sound of Music? Litteralment! Jien qed nlum, dawn litteralment ħarġu minn film ta' Disney man. And I get it, look, dak il-vibe tiegħu u dak l-idea tal-kunċerti tiegħu li jagħmlu vera ferrieħi u dik l-atmosfera jixtieq joħloq, I get it. Not really my thing but whatever, jien mort hemmhekk ħadt gost the music was slappin. Imma ħa ngħidlek xi nies fl-udjenza li qasdew nilqa', as with anything fil-verità, għax meta tkun frassa ta' nies. She's back. She's back. Meta tkun f'dik ir-rassa hemm ovvja li dejjem ħadd inserta xi nqa' muntun lemmu law. Mhm. U also aħna qabel ma tħallna niftakar So, qabel ma, qabel dak in-nhar tal-kunċert, kienu bagħtu emails like notifications kullimkien li kulma tista' ddaħħal basket żgħir u forsi flixkun ilma. Ma tistax iddaħħal affarijiet oħra. Ok, dik il-policy tagħhom, il-punt hu li kienet ikkomunikata ċar u tond, kullimkien. Tabelli hemmhekk imdawrin bihom. fil-queue biex fil-security waqt li konna din nistennew biex nidħlu. Kien hemm saħansitra ġab bagalja. They might as well have, kien hemm dil-mara Maltija u żewġha naħseb Ingliż li din kienet iġġorr xi like erba' fliexken tonic water. Granted, water, fine. Imma ġew b'naqa' ngħejk biha. So qalulha, sorry, only normal. Ma tonic water min jixrob it-tonic water waħdu dik Dik diġa kaotika. Dik diġa kaotika fija nifisa. Eżatt, u setet kien mimli, seta kien mimli bl-alkohol. Il-security akkosta kollox kellhom bżonn jikkonfiskawha. Mhux għax huma rridu jagħmlu fass, imma dik hija l-policy li huma ngħataw. Sewwa? Dil-mara bdiet tirrifjuta, kellu jiġi xi ħadd ieħor tas-security biex ineħħulhom dawn l-imberkin. Tonic waters, of all things, tonic water. Probably mant il-Lidl as well. Ti. Eħe, u mbagħad da l-ieħor, l-żewġa, l-Ingliż qagħad joqgħod igorr minn taħt l-irsien, qagħad jgħid, Ugh, you Maltese are always like this. U mbagħad is-security qal, like, qabad, qal, Please, don't talk against Malta, ok? Litteralment, man, qallet x'inti tagħmel f'pajjiżna mela la ndajquk daqshekk, onestament. Imma spe- a- oltre minn hekk, Girl, you were warned ma nafx kemm il-darba li ma tistax iġib dan l-imbarazz. So, what now? He was trying to break a clear rule that was explicitly communicated in an email when they acquired so their tickets. So dak il-punt kollu. Eżatt, un bat għax marriċ fakin iħalli daħħal erba, erba, not one, Bracket, not two, erba. but four bottles of tonic water ħajqot jajjar l-nis Maltin li aħna dejemek. Girl, U mbagħad dik il-mara, sewwa, il-Martija, b'vendetta għax vera kienet maħruqa li konfiskawlha u ssekwestraw dawn it-tonic waters, qabdet ponn minn dawn l-imberkin domni keychains ta' Andre Rieu u ħadithom magħha. Girl, I wish I was that petty. Girl, imma din hija xi ħaġa li hija standard ukoll, like inti kwalunkwe kunċert jew party jew bar li tmur, Normalment mhux se jkollok il-permess iddaħħal drinks, ħlief forsi flixkun ilma, minn kif ngħiduha? Stabbiliment. Stabbiliment ieħor. Like, you try, kudos for trying, imma jekk jaqbduk fucking give it up, you know? Din mhix xi ħaġa unika għal Malta. Jekk inti rnexxielek tismagglija l-alkoħol, props. Stu je mama, Eżatt, imma imma jekk- speċi jekk jekk din waqfu- il-policy u tal-post barra minn hekk mhix ara kemm- l-unika mhix l-unika okkażjoni li fejn din U di issir. telfet ukoll għax inti x-show jekk hemm in-nies għadhom ma daħlux jekk ħa tibda fit-tmienja ħa tibda fit-tmienja. Jiġifieri di ħabba l-paprati tagħha seta' kien hemm min they followed all the rules kif suppost kien ilu jikkjuja hemm probably xi nofs siegħa jew s- tliet kwarti mill-inqas. To be fair kien qed jimxi ħafna but yes għandek raġun. Imma xorta like Seta' kien ħabba dak fiha taf il-każ. kif? Anyway, B'concert vibe nies not so much imma xi trid tagħmel. Nixtieq li kellu ħoss fuq is-soundboard xi ndoqq but again she died. Yeah. So. Rip soundboard. Ħa nimita nipprova. Womp womp womp. Wow. Silence. Jien naħseb fuq dik in-nota nistgħu ġast nwaqfu l-episodju hemmhekk onestament. Ma m'hemmx għal m'għandhom bżonn jisimgħu xejn iżjed. Ti. Good night. Anyway, grazzi tal-li nqagħdtu magħna. Niskuża ruħi on Kurt's behalf ta' x'għadkom kemm smajtu. U Narawkom.